Tibda ġurnat oħra f'dan il-ħabs immexxi mill-Caritas magħruf bħala Dar Sant'Anna. Justin iqum bil-qtuħ tal-aħam. Fil-verità għandi qtuħ tal-aħam. Mike iqum bil-burdata tal-kant.

Jidħlu għal grupp. Mux jisir faħġna tal-qom tijaw, il-għan tal-bizar tijaw, emma bħala bniedem, bħala Marjella titlob li Justin ipinġi kif iħossu bħalissa. U ħa tbinni. Kif qed tħossok bħalissa? Qed inħoss ħafna emozzjonijiet differenti, mhux kif naqbel inpoġġihom f'. Justin ma jirnexxilux mill-ewwel. Il-problema hi li jħossu ħafna affarijet. U hawn ġew jibdew għax jiefqu mid-droga, jiefqu mix-xorb, jiefqu mit-taħwid, jiefqu mill-ħajja ta' barra, f'daqqa waħda jkollhom bombshell ta' affarijiet li qed iħossu. U aħna ma nħalluhomx jaħarbu minnhom, iridu jiddiljaw magħhom mingħajr ċans biex nagħtik ċans dalgħodu. Ħafna affarijiet iħosshom. U ħafna drabi lanqas għandhom l-opportunità li jpinġu għax int għandek talent. Le, m'għandhomx, iridu jitgħallmu malajr.
Bazzikament bħalissa dan ħossni jisni jisni flotta ħamin. So, qed intiru. Ma bad dejjem irridu nerġgħu niġu f'dan il-post. Hemm min jaġġel, min b'saħħtu, min l-bot, min viċin. Però qed inħossni litteralment wieħed minnhom. Illum il-ħadd, Eman ingħata permess biex iqatta' ftit ħin mommu. Ilu seba' xhur ma jara. Għantenni ma qatta l-wasijat ma' ommi xi seba' xhur, u ħa pjaċir ħafna, għazzajda ħafna. Eman għandu 28 sena. Feta zaħira, imiss ma' droga. Bdejt
immur il-bank li ta' zabbar, u namela ma' ma' n-nis ikbar minni, u ġoddu droga, kun bat frittu maħħom, ma' n-nis u ġoddu droga. Kont nara ħija jittaqqab, kont nara ħbib tiegħi. U spiċċajt minn naqa' nipprova darba għal tnej għal tlieta u tibqa' sejjer imbagħad. Darba minnhom Eman ikun f'xifer il-mewt, jieħu overdose. Kont ma ġiex persuni. U ħadna l-perni u ħadna l-ismek.

U insomma, u qomt u rġajt bdejt naqbad nieħu għamil xi 15 immur id-detox sollejt il-mistura u bdejx nieħu bdejt nibża. Imma mbagħad jisir rġajt bat l-langa. Eman, jerġa' jieħu overdose bil-pirmli. Ħadd doża ma kien ma flaħx għalija. U għajtu u sabitni jom mid-dar. Din id-darba tkun ommu li ssalvah. Sebitni fuq il-kamra tal-banju, mixħut mal-art, bat ċemplet li l-ambulanza, ġabuni ġew l-ambulanza, ħaduni l-isptar, ġabuni fuq tiegħi għamilt jumejn. Eman jispiċċa l-ħabs. L-ewwel darba qabduni kelli għaxar pakketti, sabuhomni fuq il-kontadni kif nixtihom biex nipprova nbieħhom. Biex ikolli biex nieħu għalija u resquni bi traffikat. Umbat bdejt, bdejt saq stereo, wieħed l-esnin fuq. Umbat bdejt saq stereo ieħor, wieħed minn ta' xejn xahar. Sakemm daħal il-ħabs ommu ma kienet taf b'xejn. Anke kellu tatu fuq idu bil-klim ecstasy, iżdommu din il-kelma ma kienx taf xi tfisser. Għandi dil kelma, ekstasi. L-ommi kon nejdila dikja kon nejdila di l-isem ta' kumpanija, xelina ta' service. Ma li joħroġ mill-ħabs, Eman jerġa' jieħu overdose. Ħriġ mill-ħabs l-istess, mhux maħbib tiegħi, mill-kamra tiegħu, u peress li kontinni

U mbagħad kif tkellimt miegħu wara li jiena ma jibda li qasek jitfgħu senti ħafna li ma bniedem mhux ħalli ħmut. Meta kien żgħir, Eman kien jibża' mill-labra. Tant li kont nibża' minna qas tip tal-tiegħek nu tal-iskola ma ħadd tas kemm kont nibża' minna l-labra. Iżda spiċċa jdaħħal il-labra erba' ħames darbit kuljum. Kont indaħħal darba anke erba' darbit ħamsa kuljum. Eman jgħid li droga kisritlu ħajtu ħajjet ta' madwaru. Ikollok karozza bieħa, ikollok xi ħaġa tal-flus issilhom, ikollok xi ħaġa ikollok xi proprjetà tbieħha. Spiċċajt sraqt il-missieri għal darba darbtej jew tlieta. Sraqt id-debijiet ta' ħuti kollha. Sraqt l-ommi sraqt ħafna mill-missieri. Jiddispjaċini ħafna ma. Min qatt ma missa, jagħmel mezz u ħadd ma jipprova jmissa għax il-konsegwenzi li tbati wara huma ħafna akbar. Stajna konna aħna li għaddejna mill-istess esperjenzi. Stajna konna aħna li sibna l-istess ostakli.
Dawn dawn dawn sitwazzjonijiet naħseb aħna s-soċjetà hemm barra għandna Nirriflettu ftit. U meta nitaqgħu magħhom ngħinuhom daw tip ta' nies għax tiskanta kultant ftit għajnuna u ġibu konxu dak li Il-ħabsin kollha il-ħin kollu jsemmu jiftakru f'dak li għaddejjin minnu l-familjari tagħhom minħabba l-vizzju ta' droga. Veri missjawm il-familja u hekk fuq il-lom tagħhom, ħutom, konxji, pereżempju f'każi li hemm ħuthom iżgħar minnhom konxji li qed ituhom eżempju ħażin.
U jiena dejjem ngħid ħarsu madwarkom taraw il-familjari tagħkom u tgħid dawn in-nies batew miegħi issa rridhom jifirħu miegħi.